Yn y fideo yma, mi wnawn ni ddangos sut i greu cwrs newydd ar wefan Moodle yr ysgol. Felly ewch i wefan yr ysgol sydd yn moodle.creuddyn.conwy.sch.uk. Cliciwch y botwm login yn y top dde. Rhowch eich manylion mewn gofnodi i fewn, eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair ar gyfrifiaduron yr ysgol. Cliciwch login er mwyn mewn gofnodi. Mi newch chi nôl i'r dudalen flaen wedyn. Ond tro hyn fydd eich enw chi'n ymddangos yn y top dde. I greu cwrs newydd, da chi angen clicio'r botwm ar gyfer y prif ddewislen sydd yn y top chwith, yna clicio Site Administration. Mi fydd yna un opsiwn ar gael iddo chi ar y dudalen nesaf, sef Manage Courses and Categories. Na wedyn, mi wnewch chi weld y sgrin yma sydd yn cynnwys nifer o gategorïau ar gyfer y cyrsiau sydd ar y wefan. Mae hein yn cyd-fynd hefo be dyn ni weld ar dop y wefan ar y prif ddewislen o dan cyrsiau. Felly fan hyn mae gennym ni cyrsiau sydd yn addas ar gyfer cyfnod y rhwylot tri i gyd, rhai sydd yn addas ar gyfer blwyddyn 7 yn unig, blwyddyn 8 yn unig, blwyddyn 9 yn unig, ac yn y blaen. A dychmygwch fy mod i eisiau creu cwrs yn addas ar gyfer blwyddyn 11. I wneud hynna, dwi angen clicio ar y dudalen yma, y botwm plus yn gyntaf yn ymyl cyfnod y lleol 4. Wedyn mae blwyddyn 11 i weld, na i clicio ar hwnna. Yna, mi na i weld fo na gyrsiau yn bodoli'n barod ar gyfer blwyddyn 11 ar y safle. I greu cwrs newydd, dwi angen clicio'r botwm yma, Create New Course. Nawr, ar y dudalen newydd yma nawr, dwi angen teipio chydig wybodaeth amdan y cwrs newydd. Y course full name, efallai sydd eisiau creu cwrs fan hyn uh, gyfer Saesneg yn blwyddyn 11. Wedyn, dwi angen teipio uh, enw byr ar gyfer y cwrs. Nawr, yn bersonol, fyddai'n defnyddio union yr un un disgrifiad ac nes i ddefnyddio ar gyfer enw llawn y cwrs. Yna, cadarnhad mae ar gyfer cyngor lleol pedwar blwyddyn 11 mae'r cwrs yma. Dwi angen cadw y darn nesaf fel sio, mae hynna'n sicrhau fod y cwrs yn ymddangos ar y wefan. Dwi'n ffilmio'r fideo yma ar y 5 o Ionawr 2018, felly dyna pryd mae'r cwrs am gychwyn. Yr opsiwn diofyn ydy fod y cwrs yn para am 5 mlynedd, felly mae hwn yn mynd i orffen ar y 4 o Ionawr 2023. Os da eisiau'r cwrs barhau am byth, yna da chi angen cael gwared o'r tic wrth ochr y gair Enable. Os dwi'n clicio hwnna, mae'r bocsys yn awr yn mynd yn llwyd ac mae'r cwrs yma felly yn mynd i barhau am byth. Nesaf, mae gen i focs cwrs Summary, wel dyma fo'ch cyfle chi i egluro ychydig amdano'ch cwrs, felly efallai sa hwn yn gallu bod yn adnoddau i gefnogi'r cwrs, tygau Saesneg, ym mlwyddyn 11. Y darn nesaf ydy be sy'n cael ei alw'n cos summary file. Na hwn ydy'r llun sydd yn cyd-fynd hefo'r cwrs ar wefan yr ysgol. I ddangos beth dwi'n olygu wrth hyn, os na i sgrolio'n ôl fyny ac agor tudalen flaen y wefan ar tab gwahanol, Os da chi'n sgrolio lawr a gweld er enghraifft y cyrsiau mwyaf poblogaidd i fan hyn, mae gennym ni enw'r cwrs, a wedyn uwch i ben a mae gennym ni lun ar gyfer y cwrs. Nawr y lluniau yma, hein ydy'r course summary files. Felly os da ni'n mynd yn ôl o'n i'r tab lle dwi'n creu y cwrs newydd, mae'n opsiwn iddo fi yn fan hyn i ychwanegu uh, course summary file ar gyfer y cwrs yma. Os dwi'n clicio'r botwm yma, ac yna fe fyddai upload y ffail, fyddai ddewis ffail, unrhyw ffail uh, llun sydd gen i fi, fyddai ychwanegu yma'n hyn, neu os da chi eisiau dewis o'r casgliad yma, mae hein a gael, gael ar RM staff, wedyn Moodle, ac yna course icons. Na, dwi'n creu uh, cwrs yn un ar gyfer Saesneg, felly na i ddewis y llun Saesneg, Mae uwchlwytho'r ffeil yma Upload this file ac mae ar gael yn fan hyn. Na wedyn, mae gennym fi nifer o opsiynau mi fedra i newid uh, ar gyfer y cwrs newydd. Y cwrs format yn gynna, yn gyntaf, a dyma ni fformat y cwrs. Nawr yn bersonol, so ni'n cadw hwn fel topics format, a wedyn faint o adrannau dwi angen I'r cwrs, wel mi fydda i'n newid hwn os dwi isio. Yr un diofyn y default ydy 4, neu adw hwnna fel mae o. Mae'n bosib ychwanegu neu dileu rhain bellach ymlaen. Um, mwyafrif o'r opsiynau eraill sydd â gael, fyddai'n gadael hyn yr un fath, felly mae yna opsiynau fan hyn i newid sy'n mae'r cwrs yn edrych, uh, beth yw uchafswm yr ffeil dwi'n gallu lwytho i fyny, ydw i eisiau myfyrwyr um, allu cadw cofnod o be maen nhw wedi edrych ar y cwrs neu beidio. Rhan fwyaf o hein, fel dwi'n deud, dych chi ddim eisiau newid nhw o gwbl. Felly mi wna i wneud wan, uh, neu glicio'r botwm Save and Display fan hyn. Mae hwnna'n mynd i fi at uh, dudalen gyntaf y cwrs. A fel ydych chi'n gweld ar y cychwyn, does yna ddim byd uh, i weld yn y cwrs. A yn y fideo nesa mi na ni ddangos sut i newid ychydig ar y dudalen yma ac wedyn yn bellach ymlaen sut i ychwanegu deunydd i'r dudalen yma.